Qabel l-ispeedboats u l-marini bil-jottijiet, il-portijiet ta' pajjiżna kienu mimlija b'bosta qxur tal-baħar ikkuluriti u użati għal skopijiet differenti, bħal kajjikk, il-luzzu u l-frejgatina. Xi qxur oħra hemm u għal liema skopijiet kienu jintużaw? Bħala qxur Maltin għandna mhux ħażin u kellhom użu differenti biex inkunu ejja ngħidu naqsmuhom fi tlieta li jiena nħobb hekk naqsamhom għandek dawk il-bastimenti mibnijin hawn Malta li kienu jintużaw għall-kummerċ jew inkella għall-gwerra Jiġifieri qegħdin immorru lura qisu minn żmien l-Ispanjoli nibqgħu tilgħin sa żmien l-Ingliżi qisu sa l-1860, 1880, ġifieri qegħdin nitkellmu bastimenti kbar minnhom kienu anke 150 pied. Imbagħad għandek il-qxur tas-sajd li kont issibhom madwar il-kosta ta' Malta li ejja ngħidu jibdew minn xprunara Firilla, mbagħad induru għal Luzzu, il-Kajjek, mbagħad nitlu f'dawk li illum għadhom magħna, u mbagħad għandek il-xhur li kienu jintużaw fil-port. Jiġifieri bl-Ingliż jgħidulhom harbour craft. Il-gondla Maltija li llum insubuha bħala d-dgħajsa tal-pass li din ukoll kienet tinqasam f'ħafna f'ħafna ejja ngħidu kategoriji, u mbagħad għandek il-gondli tal-ammirall, il-gondli tal-kaptan ġenerali, il-gondla tal-ammirall tad-dockyard, li mbagħad jibqgħu l-istess deħlin għas-seklu 20. Aħna bħala Mużew Marittimu għandna kollezzjoni eh, sabiħa ħafna ta' mudelli. Issa dawn il-mudelli aħna nħobbu nsejħulhom dawn il-partikolari li qegħdin nuru llum. il-familja tad-dgħajsa Maltija jew inkella il-family tree tal-qxur tradizzjonali Maltin li jibdew mill-firilla li hija jiena nħobb ngħidilha in-nanna tal-luzzu u mbagħad għandek il-kajjikk, għandek il-frejgatina u mbagħad għandek id-dgħajsa tal-pass. U dawn kollha għandhom, ejja ngħidu, il-fergħat tagħhom. Il-firilla hija tispira ruħha mill-ixprunara, l-ixprunara li kienet ġejja, għadha ġejja minn żmien il-kavallieri fejn kellek ukoll it-tipi ta' xprunari differenti, jiġifieri kellek dik li ġejja mill-fellukka, dik li taqleb ukoll għall-galjotta. Imbagħad aħna bil-mod il-mod Kellek id-dgħajsa tal-mogħdija. Id-dgħajsa tal-mogħdija kienet li illum insibuha bħala id-dgħajsa tal-Latini, li tant inħobbu nismgħu dik id-diska sabiħa dwar id-dgħajsa tal-Latini li qed tmowweġ tmowweġ dgħajsa tagħna. U dik id-dgħajsa tal-Latini li qabel kienet isibuha bħala id-dgħajsa tal-mogħdija, kienet ejja ngħidu minn xi ħareġ l-xprunara ġejja mill-xprunara u mbagħad dik waslet biex aħna għandna l-luzzu. Il-luzzu li kien kemm xejn ftit iktar robust mill-firilla ħabba l-użu wkoll tal-magni. Aħna naħseb l-istorja tal-qxur tagħna imbidlet ukoll mal-mogħdija taż-żmien. Il-mogħdija taż-żmien jiġifieri fejn tibda tiżdied it-teknoloġija, it-teknoloġija tal-magni, it-teknoloġija wkoll tat-toqol tal-magni u li nibqgħu nersqu lejn illum il-ġurnata. Imma jiena nħobb ngħid jekk fiex wasalna llum, illum tista' tgħid li għandna l-luzzu, il-kajjikk, għandna l-frejgatina u mbagħad għandek il-bimbu eżempju li huwa li huwa qoxra oħra li tintuża li tintuża s-sajd. Għandek ħafna minn dawn li kważi trid Teżi sħiħa biex tara x'affarijiet il-qxur diversi, imma s-sabiħ tagħhom huwa li kollha, ejja ngħidu, imnisslin mil-luzzu u mbagħad inti tibda tiftaħ fergħat differenti. Jiena fir-riċerka tiegħi ħdimt ħafna fuq in-nisel ta' dawn il-kliem. Infatti, nieħu gost nara kif ċertu kliem li kienu jintużaw fuq il-galeri tal-Ordni ta' San Ġwann, jiġifieri qegħdin nitkellmu xwieni, xhur li kienu jinbnew hawn Malta madwar 450 sena ilu. ċertu kliem għadu magħna sal-lum il-ġurnata meta tkun qed tara il-fregatina eżempju fejn għandek it-tamburett, fejn għandek affarijiet li Kont kienu ħa jinbnew fuq dgħajsa li kienet dgħajsa fuq qoxra bħal galera li hija 150 pied u anke llum fuq fregatina li tiġi 15-il pied jew 12-il pied. Dawn huma kliem li ntirtu minn missirijietna tal-qedem. Is-sabiħ ukoll huwa li kien hemm kliem li sal-lum il-ġurnata insibuhom ukoll fil-knisja. Jiġifieri l-galera kellek il-korsija fejn illum aħna ikollna inti qiegħed il-knisja u miexi fil-korsija miexi lejn l-artal. Mal-ġnub għandek il-bankijiet. Dawk il-bankijiet kienu jintużaw fejn kien ikun hemm l-iskjavi u qegħdin ehm, jaqtfu x-xini. Dawn il-kliem tibqa' issibhom ehm, madwar madwar il-qxur. L-ispalliera, eżempju, l-ispalliera li issib fuq id-dgħajsa tal-pass, ġejja mill-ispalliera li kien hemm fuq il-galeri. Issa, l-ispalliera llum hija dik il-biċċa injama skulturata sabiħa ħafna li ħafna mill-barklora li jkun hawn quddiem quddiem il-Mużew Marittimu huma kburin li għandhom spalliera sabiħa, spalliera li għandha ż-żmien fuqha li forsi ntirtet jew inkella xtrawha mant xi barklor ta' qabilhom. Imma l-ispalliera Fuq il-galeri kienet fejn kienu joqogħdu l-kavallieri, allura kienet l-iktar parti skulturata tal-galera. Huwa dan il-kliem li jgħaqqadna mal-passat tal-baħar, mal-passat tagħna l-Maltin li fl-aħħar mill-aħħar imsawrin mill-baħar ta' madwarna.